O, helo, siwmai. Uh, o'n i'n meddwl bore yma beth gorau, neu heddi, beth gorau i wneud, felly i ddim siarad rhagor am wleidyddiaeth nawr, i ni'n agosau at y Nadolig, rhyw beth 90 diwrnod cyn y dydd i hunan, ac felly jyst dwyd atgofion a nodi a dweud wrth bobl sy'n tipyn yn ifancach na fi, uh, Beth oedd Nadolig yn diwedd y pedwardegau? Just ar ôl y rhyfel byd, yr ail rhyfel byd, oedd rationing, coupons i brynu bwyd, pob fath o fwyd, bara, cig, wyau, popeth ych chi am feddwl amdano, o'ch chi ddim yn gallu mynd i'r siop a prynu fe fel o'ch chi moyn, dim dyddiau felly oedd hi. Hefyd, Oedd dim gole yn yn tŷ ni, 45, 46, oedd dim ynni. Dim dŵr, dim gole, dim trydan, dim byd o'r fath yna. So ni'n codi yn y bore, ar bore dydd Nadolig, oedd y fam wedyn yn siŵr bod y glo tân yn iawn wrth gwrs. Oedd hi'n fel oedd hi'n arferol wneud hynny, tua pimp o glwch y bore, pob bore. so byddwn ni'n codi ar fore dydd Nadolig, y bydd cyntaf bydd e cynni y, y lampeu olew. A, ac fe dded ambell i anrheg un y ddau. Dim fel heddi, dim fel oedd y mhlant i wedi cael eu codi a mawredd mawr a digonedd o anrhegion. Di-ri, hen ormod i fod yn onest, ond dyna'r gymdeithas a'r bywyd i ni wedi tyfu i fewn iddo. Nôl fyny, ar y pryd hynny, fydden ni felly'n cael Wilbur Wilbur Bren oedd yn nhad wedi wneud achos taw sâl cod oedd e. Neu Cyffil Bren ar, ar ôl e, olwynion. A gofnod ni pwysio hwnnw bod i'w lle. Dyna gyd. Na wellodd pethau ychydig bach, dwedwch, pan oedd wedi tua 7-8 blwydd o'n, fe gyda ni'n cael pel rygbi. Ond dim ryg, pel rygbi fel heddi, dy fe? Uh, rygbi pel tipyn llai o size, neu cael uh, sgidiau rygbi a hosanau tîm Cymru, uh, fai coch a tops gwyn ac yn y blaen. A dyna hi. Dyna oedd hi, nôl yn y dyddiau hynny, dy fe? Uh, dim moduron, dim fridge, dim uh, washing machine, dim un o'r fath yna, dim hoover, wel, oedd ddim carpet sy'n gael, nag oedd e. Oedd ddim carpet sy'n yr oed. Uh, beth oedd, oedd uh, Linos, dim fe, chi'n gwybod pawb sydd falle dal yn gofio dyddiau felly. Y peth pwysicaf rydw i'n cofio, gwedwch lan i'n tua deg mlwydd oed, oedd y capel ar Lawrence Hill, y capel ar Fowler Dyn Nadolig. Wech o gloch y bore, oedd rhaid mynd i Peniel i cwrdd bore Nadolig. Ta beth oedd y tywydd, glaw, eira, rhew, beth bynnag. Oedd pobl yn mynd. Ac oedd na un graig oedd gyda ni yn Peniel, Peggy oedd ei enw hi, Peggy Evans. Oedd hi'n byw yn Porth yr Hyd. Ac oedd hwnna rhyw ddwy dair milltir i ffwrdd. Ac meddai Pegi yn cerdded i Peniel ar gyfer chwech y gloch y bore yn y dyddiau hynny. Rwy'n cofio'r dyddiau yna yn iawn. Dyfe. So jyst moyn sôn yn gyffredinol oedden ni felly am y gymhariaeth rhwng y Nadolig mae pobl yn mwynhau dros y cwarter canrif diwetha a, a, a cyn hynny o bosib, a y modd yr oeddwn ni wedi nghodi i fyny. Ac uh, i fod yn onest, rydw i wedi cael tyfa bach o drafferth i, i, i, i gymodi gyda uh, y fath o nadolig ydw i wedi profi yn y fywyd henach, ti'n fe? Cael nghodi mewn dyddiau fel unig blentyn, mewn oes anodd, Ar ôl Rhyfel Byd, lle roedd popeth llawer mwy difrifol nag a ydy pethau yn ein dyddiau ni, lle roedd pethau llawer llai bywiog, llawer mwy... llawer llai o liw, oedd e? Oedd dim llawer o liw yn diwedd y 40au, popeth yn ddu, neu yn, yn las tywyll, neu yn pethau o'r fath yna. Oedd na ddim, newidodd pethau fel oedd y 50au mynd mlaen, ond dim ond yn ara deg, ond fe newidodd pethau. Fe gawson ni olew, ynni yn y tŷ, glynwch ti a 46, 47, dŵr yn y tŷ. Cyn hynny, cyn tua 46, 47, falle chydig bach ar ôl hynny, falle 49, Oedd rhaid i fi ofalu i helpu'n mam, fy mam, i fynd i ôl dŵr o ffynnon rhyw 400 llath i ffwrdd. Uh, a cafio nhw mewn stên. Os chi'n cofio, rhai o'r chi sy'n cofio stên. Um, dyna fy nadolig. Ond y peth mawr yn y nghanol y dyddiau yna oedd eira 47, blwyddyn 47, rhagfyr 47, ac fe barodd yr eira yma hyd tua Mawrth y flwyddyn hynny. Sori, rhagfyr 46 i tua Mawrth 47. A mi oedd e ar y llawr am ryw 3-4 mis. A mi'n cofio y bore yma fel heddi. Agor Y cawtins yn y tŷ, y llenni, ac oedd popeth yn wyn. Oedd y raera yn folgastell mor uchel a ffenestri y tŷ. Ac oedd ceisio fynd allan o'r tŷ, oedd yn had yn y ci yn gweithio yn y gwaith gro, yn had yn y tymbl, yn y ci yn blaen heroen. Mynd allan i'r hewl fawr, tu fas i, i, i, I'n hewl ni fel petai, uh, gefn Dinefor a Peniel ac yn y blaen, oedd bobl yn cerdded am lefel y clawdd. Ac os ydych chi'n credu fi, gallwch chi edrych ar y we ar eira 47. Fe fuodd rhywbeth cyffelyb ond ddim tebyg mewn trwch yn 63. Wel dyna ni, ychydig bach o atgofion o'r fath yna o sut ydw i wedi goffod derbyn bod yn Nadolig heddi y ffordd o fyw sydd yn gyfan gwbl wahanol i'm Nadolygau a gefais i pan oeddwn i'n blentyn bach nôl ar yr aelwyd